Әнкәем. Упс, ай. ЛГБТ хәзер искә төшерим әле бер-ике дустымны. Так. Нормально. Нинди дорожка? Сезнең маркировка бар монда? Рәхмәт. Мин бик яратам кактуслар ничәгә син моны әйтәсең мин бит аңа кайтып китәчәкмен в смысле бүләк Сәлем сәлем безнең буын батылның ниһаять чираттагы чыгарылышы без милли китапханәдә һәм бүген бездә кунакта милли китапханә директоры урынбасары Теврис Яруллин. Үзебезгә булса да. Әйе. Һәм э, театр училищесы студенты Данис Хисмәтуллин. Барда яхшы, хәлләр әйбәт. Аллага шөкер. Телефонга карамауны сорыйбыз, үтенәбез. Бик эш кешесе икәнегезне Отказ. Димәк, сез әзер? Әзер. Кагыйдәләрне генә аңлатып үтәм. Кагыйдәләрне аңлатып үтәм. Мин сезгә 10 сорау бирәчәкмен. Әлеге 10 сорауларның, ну, барысына булмаса да инде күбесенә былай гына җавап биреп булмый. Ул фактларны сез белмәскә мөмкин, сез бу нормально. Әгәр дә беләсез икән, җавап бирерсез. Белмисез икән, сез логик фикерләү, эзлекле рәвештә дөрес җавапка чыгарга тырышырга тиеш. Вслух уйлыйбыз, эчтән түгел. Әйе, иң мөһиме шул. Әгәр дә инде дөрес җавапка берничек тә чыга алмыйсыз икән, шаярта аласыз, ниндидер кызыклы җавап бирә аласыз. Кыскасы, барысы да сезнең кулыгызда. Миңа ошаса балл бирәм, ошамаса балл бирмим. Аңлашылдымы? Димәк, башлыйбыз. Ә, безнең беренче сорау һәм бу сорауга җавап өчен безнең бер балл булачак. Әмма барысы да үзгәрергә мөмкин. Америка Кушма Штатларында бер кешегә 2250 шундый юл туры килә. Юл. Дөньяда андый юлларны даими кулланучылар саны якынча 10 миллион кеше дип исәпләнә. Нинди юллар турында сүз бара? Юл дигәндә бик күп әйберне күз алдына Бәлки һөнәрдер берәр Үзеңә хөнәр юлын сайлау өчен, тормыш юлы. Юк, бу конкретно тотып карап була торган әйбер. Юл. Юл. Бәлки шундый ниндидер сукмаклар, ниләр, басма. Менә сукмаклар дип син әзрәк якын китә башладың. Бәлки күпер. Юк, күпер түгел. Юл дигәч, сукмак якын димәк, име? Бу Ну, сукмак дигәне менә шул кечкенә дигән мәгънәгә әйтүем инде. Кечкенә генә юл. Ниндидер юллар белән кулланалар. Коридорлар. Юк. Ну, коридорга күпмедер тартып китереп була, иә. Миңа теге нигә тыкрык дигән. Җир астындагы берәр. Ә, бәлки, чынлап та. Катакомбалардыр бәлки. Аларның берәр сугыш вакытында метро, бәлки метро. Юк. Хәтта сукмак белән дә катнашырга. Подсказка. Рельс. Без аны, ну, былай сөйләмдә дорожка дип әйтәбез күбрәк. Юл дип түгел. А, йөгереп йөри торган теге спортзалдагы әйбер түгел. Юк. Так. Димәк, сукмакка якын. йөгереп йөри торган йөгереп йөгерү белән бәйле юк юк йөгерү белән бәйле димәдем юк юк дорожка дип әйттем дорожка нинди сүз тезмәләр искә төшә нинди дорожка сіздің маркировка бар ма анда Данис э, театр кешесе. Мин барысын да белә торган инде, әмма дә ләкин мондай бер юк. Дорожка дигәч, теге э, кривая дорожка, менә кыек юл буенча баручы кешеләр күз алдына килә. Артык озын түгел. Һәрберсен менә бер, ике, өч, дүрт дип дорожка дип санап була, бик зур подсказка. Боулинг. Әйе. Боулинг юллары. Дорожкалар. Менә шулай гади ниләрне, сорауларны катлауландырып бетерәбез без. Зумерлары боулингны беләмени, мәсәлән? Әле дә уйныйлар инде. Юк.

Крем. Катлы катлы Наполеон дип атала. А Наполеон дип тагын нәрсә? Бонапарт бар безнең. Наполеон Бонапарт. Наполеон Бонапарт. Ә, аның формасы буенча аның теге легендар шундый ә, башлыгына ошаган түгелме ул? Әйе. Чынлап. Чынлап? Син шулай очраклы гына киеп чыктың, дөрес җавап кайны? Наполеон гомердә ошаган. Әйе, Бонапартның баш киеменә охшаган рәвештә ясыйлар аны башта түгәрәк формада. Хәзер генә аны шакмаклы дип ясыйлар. Әмма элек беренче вариант. Тәмле түгел ашамагыз, кстати. Яхшы. Шек-шектән дә тәмле. Бергә бер дәвам итәбез. Өченче сорау. Бу ашауга бәйле шулай ук. Израильдә бу ашамлыкны күрәгә йөзем һәм лимон өстәп әзерлиләр. Польшада кара бодай белән бәрәңге кушалар. Төркиядә аны сарма дип атыйлар.

Татарчага якын айтып, нинди фигыльгә нитеп була, охшатып була? Сөрергә. Сорып алу мәсәлән. Сорып алу, әйе, теге кортлар, бал кортлары күз алдына килде, сорып ала. Әйе, сорып алу. Димәк, нәрсәдер анда, ну, чәк-чәккә охшаганрак әйбер. Ну, сорып алуның синонимын уйлап карыйк, сору. Сару, томалап алу или томалап кую ничектер менә ябып кую биләп алу төрү төрү нәрсәнедер төрәләр нәрсәгә әйдәгез шул тирәдә уйлап карыйк карабодай белән юк туктагыз бу поляклар конечно бәлеш түгелме ә? бәлеш түгелме юк юк монда нәкъ менә төрү процессы бар ну өчпочмак кебек әйбер төрәләр нәрсәгә ә нәрсәгә төрәләр камырга төрәләрме Бераздан мин сезгә подсказка бирермен һәм сез аңлаячаксыз, нәрсә турында сүз икәнен. Әлегә Нәрсәгә уйлап төреп була? карагыз. Булар Ә, мин сиңа подсказка. Израиль белән Польшаныкы сезгә бер, беләм. бернинди ярдәм дә бирмәячәк инде күрәгә йөзем дигәннәре. Израиль минем ә, м, ассоциация Израиль белән һәм Израиль ризык дисәк, Кашир. ул, ә, беренче чиратта ни? Ә, Нәрсә әле ул? Көн саен ашыйм бит әле мин аны тагын. хумус теге хумус хумус белән польша минем бөтенләй ассоциация алар нәрсә ашыйлар син үзеңнең белемнәреңне күрсәтергә телисеңме хәзер юк мин просто болар кирәкми кирәкми да әйе ну төрү әйдәгез менә шул төрү тирәсендә уйлап карыйк ярар әйтәм бер подсказка францияда да шундыйрак әйбер пешерәләр кросс һәм аны кәбестә сигарасы дип атыйлар

бер балл дәвам итәбез безнең балаларны санап баралармы а бар да яхшы ярар дүртенче ике санында ватылдың да мин алдан без әле ватылды яңа без мин алдан кайгыртып куям ничек әле санар ике бер күп сон дүртенче сорау 1952 нче елда фин кызы Арникуусэлла Романовлар династиясенең тоҗыннан баш тарта. Аңа нәрсә өчендер тоҗ бирәләр, ул аннан баш тарта. Монда ике сорау, сорау өчен дә сорау. Бүләк итеп бирәләр. Ни өчен, нәрсәгә аңа бирәләр ул тоҗны һәм ни өчен ул аннан баш тарта? Таҗны бирәләр. Фин Бу шундый рандомный фактлар ну, кыз мөһим түгел. Димәк, фин кешесенә Әйе, ну фин кешесе булуы да артык әһәмиятле түгел. Кыз кеше нәрсә өчендер аңа тож бирәләр, Романовлар династиясенең тожын киертәләр. Киертәләр. Һәм күпмедер вакыттан соң бәлки роман ну стереотипный шундый бәлки нидер, ләкин бәлки ул нидер шундый бәйгедә катнашкандыр. Шибәрләр бәйгесендә. Әйе, син инде бер балл алдың. Әйе. Ни Аха, сүз әй, икенче сорау. Ә ни өчен баш Ни өчен кич? баш тарта? Ул анда Баш бер тарта. э, җиңүче була, титул ала һәм аңа шул таҗны киертәләр. Ни өчен ул баш тарта ала? Чөнки Бәлки- ул Романовларның таҗы ди- дидегез бит, түгелме соң? Ну, аны биргәндә аңлап уйлап бирәләр инде. Анысы Ну, мин барда хәзер да әйтте. әйтмәкче бер сүз, син миңа тагын әйтәсең, типа, итәсең монда теге. Әйдә әйтмим Белмәм, дә. күрсәтәләр. Мин уйлыйм, бәлки э, финнар, хәтта син фин мөһим түгел. Юк, фин мөһим түгел. Бәлки Бу э, конкурсның шартларына бәйле күпмедер. Әйе, мәкче идем, конкурста була бит ниндидер несправедливостьлар анда. Ришвәтчелек. Юк, бу несправедливость түгел, бу шартларына бәйле. Аңа ул туры туры килгән инде аңа аны кире бирергә. Конкурс шартлары буенча. Конкурс шартлары буенча аңа кире кайтарга кирәк, чөнки ул аны саклый алмый бит үзендә. Һәм аңа реплика кидертәләр, и ул китә соң. Юк, юк, ул бит әле бер ел буе ул анда тора, әмма бер ел үтми әле. Аңа инде кире кайтара. кайтара да? Әйе, кире кайтара. Чөнки урларга маташалар. Юк, бәлки иртәрәк оештырылгандыр икенче бәйгеләр. Ә ул бәлки кияүгә чыккандыр. Әйе, ул кияүгә чыгарга җыена. Э, Һәм конкурс шартлары буенча бер ел буе ул кияүгә чыгарга тиеш түгел. Ул иҗтимагый эшчәнлек белән шөгыльләнеп йөрергә тиеш. Ялла микән. Бу әллә нинди чертоги разум. Космос белән бәйле. Ялгыш кына куям. Бер хал. Просто төртәсен. Э, бишенче сорау, нәрсә мин дип атала? Ул әйбер үзе турында сөйләсә, менә нәрсәләр әйтер иде? Минем ата-бабаларымны Палеозой чоры мәгарәләре диварларында күрергә мөмкин. 1934 елда мине очраклы рәвештә слесарь уйлап чыгара. Торба. 1990 елларда Бритни Спирс мине популярлаштыра. Кем кем Бритни Спирс фанаты буларак яшьсез чакта. Инде. Энекәем. Упс, ай. Тыңламыйм. Так, ә слесарь ничәнче елда? 34-нче елда очраклы рәвештә. Узган гасыр. Бүләк тагын. Әйе. Әйе, узган гасыр. 1934 елда. Һәм тагын бер өстәмә факт, хәзерге яшьләр арасында аны ну, насилие һәм толерантсызлыкка каршы көрәш символы буларак та куллану очраклы ыштан ниндидер ниндидер слесарь очраклы рәвештә 34 нче елда ыштан слесарь ул бит подожди һәм әле моны кушырга тырышабыз палеозой диварларында бу әйбер мәсәлән күн ыштан а что такого юк элек тукымадан эшләгәннәр менә күн ыштан уйлап табалар менә хәзер карыйм менә монда да кемдер э, күн ыштан тыккан э, кигән и мин уйладым әле теге фемин хәрәкәтен күз алдына китердем күн ыштаннарда типа без ыштан киябез ул э, бик кечкенә вак әйбер димәк бу ниндидер инструментмы яисә киемме аны ну бизәнү косметика косметика һәм аны хатын-кызлар Куллана. хәрәкәте кулланган ниндидер символ бара. Ну, Помада. ЛГБТ вәкилләре, әйе, толерантсызлыкка каршы кулланганнар. Толерантсызлыкка 2000 каршы. 2000 2000 елларда. ЛГБТ хәзер искә төшерим әле бер-ике дустымны. Так. Так. Сәләмәйтсәгез була, кстати. Кисеп ташлыйлар аны аны бер. Егетләр кызлар син. Димәк, алар нәрсә куллана? Помада дигәндә, бәлки блескаларны дидер. Әйе. А? Әйе. Хәзер бит модно шундый. Әйе. Менә бит бу сорауга җавап өчен 2 балл, чөнки бу катлаулырак иде. Алла шөкер. Син ничектер просто дөрес җавапларны әйтеп барасыз. Бернинди кызык җаваплар юк. Сез э, җүләрләнеп тә утырмыйсыз, җүләр сатып. Бик сәер, башка чыгарылышларга охшамаган. Ярар, ничәтәсең инде. Просто дөрес җавап. Булганны шөкер итеп утырыйк инде. Әйе, ул блесткалар э, диварларда шулай ганы кулланган булалар. Ул вакытта ук инде минералларны ваклап бик каты. Һәм слесарь э, төсле э, мине тимернеме нәрсәнедерме шунда бик вакларга өйрәнә. бик күп кечкенә кисәкчекләргә һәм аны аңа патент ала вот очраклы рәвештә ә бритни спирс инде ул шундый роликларны тәнгә сылый торган гельләрне ролик формасында популярлаштыра чөнки үзенең концертларында аны куллана торган була бик еш ә лгбт вәкилләре аңлашыла инде алар куллана торган булалар үзләрендә әйәрем мин тагын выпендрюсь әйдә без бит монда китапханәдә ә, элек тагын тимерне кушканнар ә, нигә карага ә, кара белән язганнар бит инде кара ничек була әле чернила әйе һәм ә, шуңа күрә мәсәлән без ә, ул агулы шуңа күрә без ә, кул белән тотмыйбыз ә перчатка киеп кулъязмаларны карыйбыз чөнки шуннан соң кеше күзенә тидерә ала тидерә ала һәм ә, күп кенә әйберләр теге ә, эштән чыга китаплар хәтта тишек була шундый ә, язган җирдә тишекләр чөнки ул ә, тимере нее кубып төшә просто кулъязмалар һәм лгбт өчен кызыклы тәбрискә бик зур рәхмәт без моны сине аерым күрсәтербез бу өлештә син аерым тапшыруда ясыйбыз сөйләп алырсың индонезсыз башка йөрмибез хәзер алтынчы сорау һәм ул сорау тәбрискә бәйле Әгәр дә Тәбрис анимега эләксә, мультфильмга, ул бик йомшак холыклы, аралашучан, якыннары өчен бик күпне эшләргә әзер персонаж булыр иде. Ә мисал өчен э, Йолдыз Миннуллина эләксә, ул бик тиз кызып Самурай. китүчән, э, усал, хәйләкәр булыр иде. Мгм. Һәм ут белән дә идарә итә алыр иде әле бәлки. Мин бу нәтиҗәне нәрсәдән чыгып ясадым? Күзләргә карап тор бәлкем. Юк, ну син якын йөрисең. Чәч. Әйе. Чөнки йолдызның гөлен ул Син шулай, әйе, мин аны белә идем, тик сиңа әйтергә ирек бирдем дигән шикелле. Юк, шатланып утырам теге. Тыңлыйсы килде. Юк, дөресен генә әйткәндә, чәчкә генә карап кешенең холкын билгеләп булмый. Чөнки барысы да күздән тора.

Бу сорау да катлаулы иде, ике балл, моның өчен тик син бик җиңел генә җавап бирдең. Ярар, дәвам итәбез. Җиденче сорау. Кытайда җәйге салат ашау ниндидер сәер күренеш дип саналыр иде. Тукта, кемдә ничә балл хәзер? Мин инде әнә шул вакытта ук санаудан туктадым, Тәбриз. Ярар, гафу булган. Син махсус сорадың моны. Җәйге салат нәрсә икән беләсез бит инде. Ну, кыяр, помидорлар белән яшелчәләр. Кытайда җәйге салат ашау ниндидер сәер күренеш дип санала ала. Ни өчен? Чөнки аларда бәлки үз андый ук яхшы сыйфатта түгелдер ул. Ну, помидор үсми, бәлки. Ну. Әдә Азербайҗаннан алып кайталар. Шуңа күрә сәер. Китап, китап язылган аның турында гүзәл, син ничә белмисең что. Так. Бер кызга Ни өчен сәер? Ә, чөнки алар бит алар бит таяк белән ашыйлар. Бәлки таяк белән ашарга уңайсыздыр, ничектер, бәлки шул белән бәйле. Алар инде шул кадәр өйрәнеп беткәннәр, алар теләсә нәрсә. Хәтта ашашыйлар да. Юк, аның бит шулпасы кала ул җәйге салаттан соң. Әйе. Алар ипи бәлки ашамый торгандыр. Ипи белән бит инде гадәттә ипи белән. Ә ташларга кызганыч име? Ә юк, эчеп куя алалар. Ә Кытайлар Кытайлар, Кытайда җәйге салат ашасаң, менә бу помидор белән кыяр аша саныймы? Әйе. Ә, алар уйлыйлар, типа алар э, не совмещ, ну, э, бер-берсенә туры килә торган әйбер дип санамыйлар. Может, уйлыйлардыр помидор типа җиләк, ә кыяр ул яшелчә. Ну, менә типа, мин бер балл бирәм сиңа, әйме? Шундый кызыклы җавап өчен, әмма юк. Ә чынлыкта кыяр, помидорны берләштереп ашау организм өчен бик яхшы түгел диләр. Ашказаны Яшибез өчен. бит әле. Ну, яшибез инде, иә. Бик үк яхшы сочетание Ә, түгел дип озакмы? әйтәләр. Ансы мөһим түгел. Анысын белербез. Ансы киләсен. Ансы мөһим түгел. Айырып ашап кара. Может, озаграк яшисен. Ул кытайлыларның ничек әзерләвенә бәйле күп ризыкларны. Э, Ит юк. Юк, бу бит инде без аны

бозылган кыздырып ашарга кирәктер аларга эче елтыра бочка бәлки алар уйлыйлардыр төс килешми типа яшел белән кызыл на самом деле бер берсенә туры килә торган төсләр түгел бер ничектер менимчә гомумән бигрәк матур кара инде кыздырган әйберләрен бөтенесен тутыра алар юк туры килми чынлап та төрле тәмле кешеләр белән анда төс карап торганга охшамыйлар алар Так, ничек әзерлиләр? Чынлап та күп специя өстиләр. Әйе. Юк, специяләргә бәйле түгел бу. Бәйле түгел. Юк. Э, алайса савыт сабага бәйледер. Юк, ул ризыкны ничек әзерләүгә бәйле күпчелек. Ну, менә без ничек әзерлибез инде. Без пешерәсен. Без шикли шашилар, шунсы сәер. Әйе, әйе. Алар күпчелек яшелчәләрне пешереп, кыздырып ашарга күнеккән, ә шикли шаша аларга сәер. Димәк, бездә сәер инде. Әйе. Э, так. Ну да, сыроедение тоже без бит Сиңа ике балл, сиңа бер балл. Дәвам итәбез. Сигезенче сорау. Нәрсә өчен аңлашылмый, конечно. Кызык җавап өчен, дөрес җавап өчен, кызык җавап өчен. Казандагы бер урын Ширек апельсиннар оркасында билгеле. Сүз нинди урын турында? Бәлки берәр базардыр. Анда берәр әзербайҗаннар турында китап язган авторы шул әфлисуннарны ыргыта, черетә. Юк. Смасырова мусоркасы тегә, барышаларның сосы, хуш исләре аркасында. Нигә апельсин гына? Юк, туктагыз. Кая апельсин кулланалар бик күп итеп? Әхлисыңмы? Ярар, сез бераз уйлагыз, мин аннары бер подсказка бирәм. Юк. Мотивация төште. Шулай дигәч, просто көтеп отырасы килде. Гомумән- Подсказка. Күп кенә анда сәяси нәрсәләр аркасында әфлисыннарны алып кайталар. Төркиядән, мәсәлән, Төркия белән чикләре ябык, Санкциялар? санкциялар. Аннары шул әфлисыннарны хәтта

Бәлки мандарин Ширек апельсин охшату әйе. Ширек апельсин нинди була? Юк, бәлки бу берәр туптыр, теннис тубы. Теннис тубы түгел, әмма туп тирәсендәрәк. Туп. Шар. Шар. Баскетбол. Теннис. Аның тубы ошаган. Анда, то есть ниндидер түгәрәк әйберләр күп. Парк. Ну, сезнең татмедиа янындагы парк анда бит олар апельсинга ошамаган, конечно. Теге түгәрәкләр бик күп анда. Юктыр инде. Идел просил. Парк. Так, аны Парк. топтыйлар, әйме? Э, Может, исеме Топ, паркны? топтамыйлар. Юк, юк. Рәвеше буенча. Ну, бар ширек күл. Ул гына минем теге ширек сүзе белән ничектер ассоциин. APC. Кайсы җирендә анда APC? Минем синең бу фактны телефантазия ишет, генәме? ишеткәнем юк иде. Юк, Юк, мин бу бәлки турыда формасы гынамы? интернетта таптым казанлылар арасында. Менә шул парктагы ниндидер әйберне Ширк апи сиңа охшату бар икән. Ниндидер инсталляция ул. Инсталляция, бәлки Горький Эмет. Искә төшереп карагыз әле нәрсәләр бар шар формасында. Шар формасында нәрсә? Мин теге китапханәдән бер ел чыккан юк, может нәрсәдер яңа ясаганнардыр син. Минем училищедан да чыккан юк, так что бергә бер. Так гүзәл. Ярар, әйтәм. Яңа ачылган паркмы? Юк, юк, юк. 2015 елда һәрхәлдә мин укыган мәкаләдә ул инде булган. Аңарчы да булган инде.

Хатын кыз, кыз сыны һәм иң өстә. Мин чәчәкләргә карыйм, просто син хатын кыз. Анда чәчәкләр дә бар. Кемгә нәрсә инде? Юк, бу нормально. Нормально. Так. Һәм өстә хатын кыз. Һәм шикләнә башладым инде. Ул бар бит инде. Юк, формасы. Кулында тота шул иң өстәге хатын-кыз. Юк, юк, туктагыз. Кара, төсе, төсе аның шундый э, тонык алтын төстә. Әле кичә генә менә безнең э, сынлы сәнгать тарихы буенча өйрәндек, элек анда гомумән башка фонтан булган. Илдар Хановның шундый түгәрәк. Менә хәзер карап карагыз. Мин аңладым, бу фонтан турында түгел, анда же әле дә бар ниндидер э, ниләр. Змеевидный. Да. Илдар Ханов. Мозаичный шундый. Мозаичный Илдар Хановның сыны ул, иә. Шунда ул Лицкой Бу, бу хат, хатын кызлар түгел, монысы башка әйбер. Менә мондый түгәрәкме ул шундый формада? Илдар Хановның фонтаны элек булган. Ул шул фонтаны түгел, анда Ул фонтан булган. Сез аның тарихын белмисез, ул совет чорында куелган. Ярар инде әз генә акыл өйрәтим. Совет чорында булган, аннары 2015 елда шул Хәзер әйтәм нәрсә. Водохранилище директоры мсың, ниндидер оешма бүләк буларак Казанга шул фонтанны куя. Ул элек гомумән башкачарак фонтан булган тагын, совет чорына кадәр. Өч балл, Данис. Дүртне куйсагыз да була инде. Юк, искиткеч. Менә бит. Искиткеч прям. Вау, шок име? Шок. Өч балл. Юк, э, миңа калса Гүзәл просто не. Э, Юк, фотосын күрсәтегез. Лыханулись азгына. Ул менә шундый булган элек. Точно шундый. Совет чорында. Әле аның бер сыны калды теге газовый әйбер янында. Ошамаган ширек апельсина. Мин ширек апельсин күргән юкмын вроде. Ну менә мин бизнес онлайнда укыган мәкаләдә. Гомумән аның стиле ширек апельсинга ошамаган ди. Аны бит абстракция. Ну ярар. Ширек апельсин, в принципе, шулай халыкка киткән икән, значит, ассоциация булган шул. 3 балл дәвам итәбез. 9 нчы сорау. моңа инде бу турыда барыгыздың да ишеткәнегез бардыр инде дип уйлыйм һәм бу просто кайсыгыз беренче тизрәк җавап биреп өлгерә дигәнрәк сорау француз язучысы гиде мапассан эйфель манарасын чын күңелдән күрә алмый торган була Әмма аны еш кына шуның беренче катында урнашкан ресторанда төшке аш ашаганын очрата торган булалар, күрә торган булалар. Һәм ни өчен син үзең күрә алмый торган урында ашыйсың дигән сорауга ул нәрсә дип җавап бирә? Чөнки монда бушлайдыр бәлки. Юк, чөнки монда күренми типа. Әйе. Әйе. Миңа барысы да бушлай булсын. Просто мин үземне күз алдына китердем, эштә ашап утырганда и нәрсә күрәм. Күз алдыгызга гына китерегез кала инде. Әйе, бу бер бу бердән бер урын Эйфел манарасы күренми торган дип әйтә. Менә шул. Һәм соңгы сорау, безнең соңгы мин инде ярты ел төшермәгәч оныта башлаган кагыйдәләрне. Соңгы сорау бүләк бирер өчен безнең. Бүләк бар? Әле бүләк тә бар. Әйе. What? Тик аңарчы без кемнең иң күп бал җыйганын белергә тиешбез. Бу бик зур проблема, чөнки син Әй, инде мин икенче сораудан соң санаудан туктадым. Һәм бу сорау Даниска гына булып чыга инде, әмма Данис җавап бирә алмаса, син дә кушыла аласың. Яхшы. Ә нигә Даниска аңламый? Ну, чөнки ул бүләк алыр өчен. Бүләк, әгәр дә дөрес җавап бирсә, бүләк бирәбез, дөрес җавап бирми икән, бүләк бирмибез. Әмма ул барыбер җиңүче булып кала. А, яхшы. Аңлашылдымы? Всё, супер. Э, Шварцкопф фирмасы турында беләсез бит инде, Әйе. косметика. Менә аның логотипы. Карагыз, исегездә калдырыгыз. Нәрсәгә шулай атала ул? Ә, башта Данис үлде. Син ниндидер шаяртулар, кызыклы сүзләр әйтеп Юк, мин тарихын каядыр укыган бар иде, фактлар Инстаграмда укыган идем. Менә тарихы ул кирәк тә түгел инде, ә менә нәрсәгә шулай атала ул? Шварцкоп. Ну, Шварц ул Австрия белән ничектер минем Шварценеггер, австриец бит.

Шварцкопф ни өчен шулай атала? Әйе. Бу фамилия. Фамилия, әйе. Ул фамилияны... Ул фамилиянең э, мәгънәсе кирәк. Әйе. Мәгънәсе. Ул ничектер косметика белән бәйлеме? Юк, мин сезгә логотипны күрсәттем. Ә рекламасын караганда, анда гадәттә алар кайчаны былай итеп сындырып ташлыйлар.

Ә бәлки яшь түгелдер, җыер чыклары күренми икән. Аны сез хәзер сурәтлисез. Кирәкми сурәтләргә. Бик гади генә әйтеп әйтергә кирәк. Нәрсә ул? Нәрсә ул анда? Баш. Әйе, бер, бер сүзне белдек. Икенче өлешен әйтергә кирәк. Юк, бу икенче өлеш. Баш һәм муен. Данис, подсказка. Баш. Баш башына кушырга аның ахырына. Фәлән баш дип әйтәсең. Ниндидер баш. Нинди баш? чиста баш пычрак баш анда аңлашыламсың чиста икәнен кем белгән менә аңлашыла ул менә кара баш кара баш инде ие бит инде эй алла просто кара дип әйтү хәзер бит шундый опасный ничектер теге мин шикләндем теге блм фәлән анда ну аның тәрҗемәсе шундый бит инде ничә кара баш кара баш барыбер сак булырга кирәк сак булырга кирәк э, димәк безнең э, бу буын батылның әлеге чыгарылышында тәбрис яруллин икенче урын алды сигез балл белән әфәрин һәм тугыз балл алып данис хисматуллин беренче урын алды әмма ул бүләксез кайтып китәчәк бүләк безнең кактус иде ул менә шулай дөмпүшенеп йөри әмма беркем дә рәхмәт мин бик яратам кактуслар ничек син моны әйтәсең мин юк туктагыз в смысле бүләк да кунакка бүләк кунакка бош кул белән килмиләр бит инде подожди тукта мин гүзәл син вообще ну яңа ул запаста яңа алып баручылар бар иң күп дөрес җавап биргән кешегә иде бит ул җиңүчегә иде Син бит әйтән шарт буенча, типа, син тәбрис дөрес әйтсән, Данис әйтмичә, типа, бүләк синеке. Юк, мин алай димәм. Юк, юк, алай димәм. Шуңа гына теге кабынып киткән ин. Туктагыз, туктагыз. Татар өчен дә зәйме? Юк, мин зрәштәлек бара бар сүзен сытып чыгардым. Кунакка бүләксез килмиләр. Традиция бозылачакмы инде? Без килдек. Ну, традиция гел бозылып бара. Мәсәлән, без 100 ел кебек киенмәгән, понимаешь? Әйтеп тә булмый, кем татар, кем татар түгел, мәсәлән. Сау бул. Ашаган ризыкта Бик бәхетле бөтен бул. традиция Син аңа яхшы тәрбия бирермен дип сүз Әйдәгез исемен бирәсеңме? кушып куйыйк. Исем кушырга кирәк. әле исемдә сүз дә кала ул. бирергә кирәк. Шарт исем дә шарт. Может, просто гына бирерсең? Юк, Әйдә, инде әйдә исем уйлап чыгарабыз да калдырабыз. Нәрсәгә? Менә кактуска исем уйлап чыгарга кирәк. Мин аны Гүзәл дип атарым. Нигә? Потому что аның чәченә ошаган тегәнәләр. Рәнҗетмәгез инде кешене. Ярар. Гүзәл исемле кактус безнең милли китапханәдә калачак тәблис аны үзенә алып кала. Тартып алды фактически. Тартып алды. Әйе, аның барысы да яхшы булыр дигән өметтә калабыз. Ничек сезнең кәефләрегез? Барда яхшы, шады? Нинди дә булса информация. Нинди булса кызыклы мәгълүмат белдегезме? Әйе, миңа кызык булды. Чынлапмы? Әйе. Сиңа ничек булды?